Бирӕ ис зӕххы къорийыл аив ӕмӕ бӕркадджын бынӕттӕ, хъӕздыг ӕмӕ фидыцджын хъӕдтӕ, ӕгӕрон денджызтӕ, дидинӕгджын быдыртӕ. Диссаг сты, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ӕппӕт Хуыцауы сконд хъуыддӕгтӕ. Фӕлӕ дзы уӕддӕр хӕхбӕстимӕ Ницы ис абарӕн, уымӕн ӕмӕ уым сты ӕмбӕхст зӕххы фарн ӕмӕ адӕмы амонд. Уырдӕм, уӕлӕрвтӕй цӕуы тӕмӕссаг тых, Хуыцауы хъомылӕфт, ӕмбӕхст дзы ис дунейы сыгъдӕгдзинад, дзуӕртты хъусдард ӕмӕ фыдӕлты намыс. Уӕлдай фӕрнджын ӕмӕ табуйаг та у Иры хӕхбӕстӕ. Ирон адӕмы гуырӕн авдӕн ӕмӕ ӕнусты дыргъы йӕ фидар хъахъхъӕнӕн мӕсыг. Уыцы кадджын, ӕвӕджиау рӕсугъд ӕмӕ рагон зӕххытӕй иу у Уӕллаг Мажор. Уӕлладжыры комы бӕрзонд ран, раст цӕргӕсты тӕхӕнты, урс хохы быны ӕрбынат кодтой Стыр Мажоры авд хъӕуы. Цы мыггӕгтӕ дзы цардис, уыдон сты сӕ разонты байзӕддӕгтӕ. Фӕлӕ ма дзы уымӕй ноджы раздӕр, куыд Ирыстоны ӕндӕр кӕмтты цардысты ирон адӕмӕн сӕ рагондӕр фыдӕлтӕ. Ӕмӕ дзы баззадысты аланты дуджы ӕвдисӕнтӕ, рагон зӕппӕдзтӕ. Ничиуал зоны, хъыгагӕн, абоны цӕрджытӕй кӕд ӕрцыд арызт ацы цымыдисаг аргъуан, куыд равзӕрдысты рагон кувӕндӕттӕ, фӕлӕ ӕнӕгуырысхойӕ зӕгъӕн ис, ам цы фӕлтӕртӕ цардис ӕнусты дӕргъы, уыдон уӕздан ӕмӕ сыгъдӕг адӕм кӕй уыдысты, Уымӕн ӕмӕ Стыр Мызуры алыварс цы цыппӕрдӕс кувӕндоны ис, комы хистӕртӕ цы диссаджы таурӕгътӕ ӕрыхъуыстой сӕ фыдӕлтӕй, уыдон сты ӕвдисӕн, уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ сын кӕддӕриддӕр сӕнгом бастдзинӕдтӕ уыдис ӕмӕ ацы зӕххы бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ кӕй ис ӕмбӕхст, уымӕн. Таурӕгътӕм гӕсгӕ, раджы кӕддӕр ацы хъӕубӕсты ӕрцард ирон лӕг Мызур. Уый фӕстӕ дзы ӕрбынат кодтой алы мыггӕгтӕ – сохитӕ, бутатӕ, зӕнджиатӕ, хохтӕ, саулатӕ, елойтӕ, хаситӕ, галаутӕ, одотӕ, къардантӕ ӕмӕ ӕндӕртӕ. Ацы хъӕуӕн уыдис сӕ дзуар мӕнхӕй мӕнӕ хъӕузӕдӕй хонын. Та ӕмӕ ацы дзуары бын-иу куывтой, мӕнӕ-иу чызг чындзы куы цыди, уӕд ӕй хуыдтой мӕнхӕрдӕг. Уыди дзы чындздзон дзаума. Мӕ сӕ хӕр куы хъуыди, уӕд-иу сӕ уырдгӕй райстой, мӕ-иу сӕ афтӕ чындзыл скодтой. Сод та-иу сӕ уадуз йӕ фӕстӕмӕ сывӕрдтой. Дзуарӕн йӕхицӕн дзаума уыди фыцӕнӕгдӕр хыгтӕ. Мӕйгъуылсырх ӕрхӕджы дзидзадар фыхтой, суӕтдзы кодтой бӕгӕны, мӕйгъуылсы бӕгӕны кусарт акодтой, мӕ дзы бастыгътой йӕ хуылфы дзаумайын-иу ракалдтой, мӕйгъуылсы сыгъдӕгӕй-иуӕй ныппӕрстой йӕ бӕгӕни, мӕйгъуылм стады йӕхи мидӕг-иу ныттад, афтӕ-иу ӕй фӕфыхтой. Йӕ уымӕй дарддӕр уӕлӕ Уӕлейӕйы Буроны дзуар, Бурон дзартӕй афтӕмӕй хуыдтой ӕмӕ таматӕй Иу лӕппу йӕ уым фосимӕ уыди, ӕмӕ афынӕй, ӕмӕ йӕ фыны федта, ӕз дӕр лӕг ӕм ӕрбаздӕн ӕмӕ йын афтӕ зӕгъы, Лӕппу, уӕлӕмӕ, дам, ма сыстмӕнӕ, дам, дӕ цуры дунейы хӕзна куы и, уӕд цӕмӕ кӕссаг ӕмӕ. Лӕппу райхъал ӕмӕ, дам, аракс-бакс кодтон ӕмӕ ниц. Фӕлӕ куыд федтай, афын афтӕ йӕ цуры сызгъӕрин фӕргуытӕ. Хъулӕй ӕркалдысты, уӕ уымӕ гӕсгӕ йӕ не скодтой буроны дзуар, зӕгъгӕ. Бур фӕргуытӕ нӕ уыдысты,

фосакӕхон цахӕм лӕджы боцъотимӕ даст, ахӕм. Аннӕ та фырсӕр. Йе ртыккагмӕ ферох ис, ӕмӕ дзы уыди сызгъӕрин фат ӕмӕ рдын. Сеппимӕ, мӕнӕ ахӕмтӕ. Ӕмӕ, дам, сӕм цыдысты тынг бирӕ, алырдгӕй чи сӕ хъуыста, уыдоны ардӕм цыдысты. Ӕмӕ сын дӕсны афтӕ зӕгъы, уӕ лӕппуйы уын кӕн арф цӕвдзӕнис, ӕмӕ кӕд арв ныццӕва, уӕд уыдзӕни дӕсны. кӕннод тамӕлгӕ кӕндзӕни, кӕд ард нӕ ныццӕва, тамӕлгӕ кӕндзӕнис. Ӕмӕ комсомолты хицау уыдис, ӕмӕ тӕрсын байдыдта, уже йыл сын хӕстӕг фехъуыста уӕд. Ӕмӕ йын гъеуӕд бирӕтӕ цыдысты ӕмӕ сӕ махӕн раттут, зӕгъгӕ, махӕн раттут, агуырдтой сӕ ӕмӕ сӕ никӕмӕн радтой. Лӕппуйӕн тарстысты ӕмӕ сӕ уӕд иуырдӕм схуыдтой уӕлӕ, сарӕзтой, кӕм уыдыстӕм сын, ахӕм йӕ сарӕзтой ӕмӕ сӕ иом сывӕрдтой. Фӕргуытӕ дӕр, о, фатӕмӕрдын дӕр, мӕ ма сын дӕсны загътай, уым, дам, бынӕй скъахут, иутӕ метрмӕ хӕстӕг, ӕмӕ, дам, дзы ссардзыстут гамхуд. Ӕмархаг, мадам уын фӕпайда уыдзысты, бахъӕудзысты уӕ лёдот. Ма, дам, фӕзивӕг кӕнут. Ме рӕдон лӕппуйӕн куыд тарстысты, афтӕмӕй сӕ нӕ сарӕзтой, фӕлӕ сын ӕмӕстдӕр йӕ скодтой ӕмӕ сӕ ёс ран йӕ фӕстӕ скодтой. дзуар йеди хъимӕ уыд. Уартӕ ёсы дур чи у, у Сохъиты дур. Уынӕй та Зӕнджиаты мӕсыг. О. Мӕ ном цардысты Сохъитӕ, мӕ ном та цардысты Зӕнджиатӕ. Ӕмӕ сохитӕм уыдис Сафайӕ хуыдтой. Ӕмӕ дзы уыдис сызгъӕрин крест, сызгъӕрин идгуытӕ, сызгъӕрин агурзӕтӕ. Стӕй дзы уыди ноджыдӕр чиныг. Ӕмӕ йӕ уыцы чиныг адӕм куыд равзӕрдысты, цы бауыдзысты, уый дзы уыди фыст. Сухиты Сафа чи хуынди, уый уыд стыр диссаджы рагон хӕзнадон. Уыдис чырыны хуызӕн, ӕмӕ дзы уыд ӕфснайд нӕ рагфыдӕлты зынаргъ ӕмӕ табуйаг дзаума. Сафайӕн йӕ бавӕрыны, бахъахъхъӕныны бар лӕвӕрд уыд мызуры фыццаг ӕрцӕрӕг мыггаг Сохитӕн. Ӕгъдаумӕ гӕсгӕ афӕдз иу хатт Сафа хастой иу хӕдзарӕй иннӕмӕ, ӕмӕ афтӕмӕй ӕнӕхъӕн аз иу фӕци сохитӕй куы иу бинонты хсӕн, куы иннӕ. Ӕмӕ уыдон хъуамӕ уыцы азы мидӕг сӕхи дардтаиккой куыд куывддон бынаты, сыгъдӕгӕй. Сафа-иу цы бон хастой, уый размӕ-иу фехъусын кодтой хъӕубӕстӕн. Абон сохитӕ сӕ саф ахӕсдзысты ӕмӕ сӕ размӕ куыд ничи фӕуа, афтӕ. Кӕуылты-иу ӕй хастой, уыцы уынгтӕ та-иу бӕстон ныссыгъдӕг кодтой. Хӕсты размӕ дӕр ма уыцы ӕгъдау ӕххӕст цыдис. Хӕсты рӕстӕг та хӕзна бахъахъхъӕныны тыххӕй йӕ сохиты хистӕртӕ сусӕг ран баныгӕдтой ӕмӕ йӕ уый фӕстӕ нал ӕркъахтой. Уымӕн ӕмӕ ног фӕлтӕрты нал банымадтой уыцы табуйаг дзаума бавӕрыны аккагыл. Мӕ фыды фарстон зӕгъын, цы миниуӕггомы дих цы сафамы. Ма афтӕ зӕгъы, Арӕзтад ам мӕнӕ хорз ад, боныхъӕд ӕмӕ хорз ад. Дам-иу заманы кастӕн, ӕмӕ, дам, дзы уӕле мӕнӕ тынт хуызӕн уыдис, ӕмӕ дзы мӕнӕу нӕмыг чи у, нӕу, дам, тыбар-тыбур кодта еуцран. Ӕмӕ мӕнӕн не рвадӕлтӕй хистӕр уыди хъӕу Мыггаджы хистӕр Губизагӕ. Сто семдесӕтӕй уӕлӕмӕ фӕцардис.

Иры амыддаг цы саф адӕттӕм. Йӕ адӕм зыдтой, нӕ? Зыдтой, йӕ адӕмӕй зыдтой, стӕй, дам, йӕ цур хъӕрӕй дзурӕн дӕр нӕ уыди, сӕ крестӕн-иу мӕнӕ кардӕй нагӕй бахуыдтой хӕдон. Уӕллаг Мызуры алыварс цы бирӕ дзуӕрттӕ ис, уыдонӕн хъӕубӕстӕ ӕрвылаз зӕрдиагӕй лӕггад кодтой, куывтой ӕмӕ архайдтой сӕ быны рӕстӕй ӕмӕ сыгъдӕгӕй цӕрын. Хъахъхъӕдтой ирон ӕгъдау, ӕфсарм ӕмӕ уӕздандзинад. Нӕ дардтой чъизи фос, нӕ дзырдтой ӕвзӕр дзыхӕй. Ирон ӕгъдау домӕнтӕ ӕххӕст кодтой, уымӕн ӕмӕ ӕмбӕрстой, ӕгъдау кӕй у ацы дуне, Хуыцауы дунемӕ фӕндаг амонӕг. Уӕрӕхлеттӕ ӕмдзуӕрттӕ ратахтӕ бӕрӕгбоны размӕ. Уымӕ гӕс хъӕуы иу бирӕ фӕрстӕ федтой, нӕ? Бирӕ, бирӕ.

Ӕ саубары дзуары адӕмы куы фӕцагътат, уӕд цы ми кӕнут, зӕгъгӕ. Мӕхӕдӕг, дам, куынонӕт, дам, хорз нӕу. Ӕмӕ, дам, иумӕ Узе дыууӕ къуырийы рацыдис. Афтӕ, дам, Узе немыц чи стӕдон аивгъуыдтой. Ӕмӕ, дам, нӕм ӕрцыдис сӕ сыхӕгтӕй иу сылгоймаг. Ӕмӕ, дам, афтӕ зӕгъы, дысонӕн ничи ницы федта. Ӕма дӕмӕ загътон, афтӕ Ермӕ хъустыл ауади, фал дӕм хъӕрдӕрхӕптӕ фехъустон, дзуар ку ратахти, е уӕд. Ма дӕм афтӕ зӕгъ, уӕдӕ раст ус дӕр ӕй фехъустон, зӕгъгӕ. Ема е уӕд немец аивгъудтой. Е уӕд. Кӕцы дзуар уыди? Уастырджи, Ходы Уастырджи. Мӕнӕ ма дын иу, мӕнӕ иу хабар, мӕхи, мӕхи хабар ракӕнон. Раджы уыди.

хистӕр лӕппуйӕй номӕй. Уый зӕгъын-иу ссӕуӕд, Виталикы-иу зӕндзуар бынмӕ сӕрвит куывды. Айӕ нӕ сӕрвыста, молы ме фсымӕр та куывд кодта мӕ уый кой бакодта, ардӕм не скодта кувинаг. Ӕмӕ ӕз ссыдтӕн куыстӕй, ӕмӕ лӕппу

Дзоргӕ нӕ кодта, ӕркувд сывӕллон, где-то фондзӕхсӕз азы йыл стӕвд. Ӕмӕ афтӕмӕй лӕууыди. Ӕмӕ нӕхимӕ рцыди нӕ бинонтӕм йе хсӕвы, йӕм йӕ фыны дыууӕ лӕджы базыди. Мӕнӕ цыма иу хохтӕй, зӕгъгӕ, Гаппола йӕ иу гъуызы афтӕ нӕхи хъӕуккаг цымӕ уыдон уыдысты афтӕ. Ӕмӕ йын афтӕ зӕгъынц, Дзуары кой, дам-уал-иу бакодтаис дӕ дзуары кой, уый дӕр, дам, дын ирвӕзгӕ нӕ кодта, фӕлӕ, дам, дӕ дзуары кой бакодта ӕмӕ, дам, дӕ хъыгдаргӕ уый бакодта. Хӕдзархицау афтӕ кӕй загъта ӕви та-иу Сӕрбит дзуары бын мӕхиуыл, дам, дӕ бахъыгдардта. Май батабу кодта бахатыр кӕсагӕп, батабу кодта мӕ. Райсомӕй раджы фестад ӕмӕ Тӕгубор ракодта. Ӕмӕ мӕн дӕр фестын кодта ӕмӕ сӕ скуывтон йӕ хатыр ракуырдтам, дзуарӕй хатыр ракуырдтам. Йой фӕстӕ сӕ сразы дин зон лӕппу ӕрбагӕпп кодта. Сарх сархиди ӕбрустӕ раседы хуызӕн сатмӕ ӕрбагӕпп кодта. Ме фсымӕрӕй равзса сӕ зӕрдӕ хсайдзӕн. Ацу, ме дын йеуи мӕхи истори, йеуи мӕнӕ рӕджуди. Нер мӕнӕ Уасиллай ӕма йеуи карз дзуар, уымӕн та кодтой афтӕ. Мӕнӕ сыргъисӕны кувди ут, йеуи Мӕ гом куывд куы сси, кодтой-ӕд-иу дзы ахӕм лӕгтӕ уыди, йӕ зӕрдӕйӕ хорз чи уыди, цӕстуарзон лӕг чи уыд, йӕ уымӕн-иу загътой: «Райсом ды райсдзынӕ цӕвӕг ӕмӕ цӕвӕг дзӕф скӕндзынӕ дӕ хуым». Мӕ хоте уыцы лӕгтӕ райстой мӕ цӕвӕг дзӕф скодтой, уӕд мӕ ничи ӕвнӕлдта. Уӕлдай ӕвнӕлд ничи кодта. Мӕ уыдон куы ракарстой сӕ сӕппытӕ, Еуд алчидӕр бавнӕлдта сыргъаги, райста ӕма алчидӕр еуд йе хумрӕбинтӕ карста йе кувды фӕстӕ. Уӕдӕй размӕ ничи ивнӕлдта, цӕвӕг ничи иста, цалмӕй уымӕн кувд ӕрцыди уӕдмӕ. Суоти ахӕм ӕду, мӕй мӕнӕ дымгӕйы тыххӕй уый тыххӕй дӕр иуӕн кувгӕ кодтой, цӕмӕй ӕвзӕр дымгӕ ма рацуа, мӕнӕ ӕвзӕр их ма рацуа, ӕвзӕр дӕуи тыххӕй йын иу уыди куывд дӕр. Мӕй уымӕн куывд куы скодтой, ӕд-иу рӕстӕг дӕр хорз уыд ӕмӕ-иу адӕм сӕ куыстытӕ байдыдтой ӕд иууылдӕр. Мӕнӕ нӕ цард цӕмӕн сывзӕри? Дзуарӕн йӕ бон ничиуал ары, йӕ бон. Мӕнӕ марды бон дӕр кӕнӕм дыццӕджы, цыппӕрӕмы, хуыцаубон. Ӕмӕ уыдон сты, уыдон нӕ кодтой. Ӕртӕ ӕртӕ фынг, дам, ӕртӕ къахы лӕууыд, цыппӕр къахыг фынг нӕ уыд. Ӕртӕ чъири. Ӕмӕ уыртӕ чъири иуӕм куывтой, ӕмӕ уыдон уыдысты дыццӕг бон ӕмӕ цыппӕрӕм ӕмӕ хуыцаубон. Уыдон уыдысты хуыцаумӕ кувӕн бонтӕ. Йӕ иннӕ цыппар боны та сты мӕрдтыбӕттӕ. Ӕмӕ йын йӕ бӕгӕны дӕр йӕддӕр кодтой цыппӕрӕмы кӕнӕ дыццӕджы кӕнӕ хуыцаубоны кувинаг. Ӕнӕуый бон нӕ кодтой зӕронд адӕм. Ныр та нын уӕлдай нал у. Кӕдфӕнды дӕр ӕй акӕ, ме кӕдфӕнды дӕр кув. Уый-иу дыккаджы та мӕнӕ кусарт кӕнӕм Хермӕнӕ дзуары тыххӕй. Уӕд ын-иу дзыхъы скъахтой, мӕн Хер йӕ бынук кӕнай кусарт, уӕд ын-иу афтӕ дзыхъы скъахтой цыппӕрдигъон. мӕ йын йӕ тугуырдӕм ауагътой мӕ йӕ хъахъхъӕдтой, куы ничи дзы саходы, афтӕ. Цалынмӕ скуывтой, уӕдмӕ дзы саходӕн нӕ уыд. Йесо-иу куы скуывтой, ӕмӕ-иу цӕй тыххӕй уыд кувинаг ӕмӕ кӕмӕн те-иу дзы сӕхуыстӕ сӕхуыстой, уӕдмӕ йӕм ничи ӕвналын нӕ уагътой йедмӕ. Ӕмӕ нӕ зианы бон дӕр дыггуызӕн ахӕм хъуыддӕгтӕ нӕ кодтой, дам, нӕхицӕн хӕринаг уыдон нӕ кодтой фыдӕлтӕ. Марды хсӕвӕр дӕр нӕ кодтой, не мбӕлдысты, уыдон. Суӕдмӕ нӕ хорздзинады дӕр Нӕ кодтой афтӕ, цалынмӕ-иу скодтой, ӕртӕ кӕмӕ-иу скуывтой, уӕдмӕ дзы уӕлдай йеддӕ нӕ уыди. Фыдӕлты заман ӕз никуы федтон, мӕнӕ ӕфсидар их ӕрцыди, йӕ мӕнӕ ӕвзӕр къӕвда ӕрцыди, никуы йӕм хъыгдард никуы ӕрцыди. Уымӕн ӕмӕ махӕй фылдӕр дзуӕрттӕ никуы ам. Ӕмӕ сын сӕ дзуӕртты ном хуызӕн алкӕмӕн дӕр йӕ бон агуырдтой ме мкуывтой. Алчидӕр йӕ райгуырӕн бӕстӕг зона, алчидӕр йӕ фыдӕлтӕй сӕ бӕрнон хӕсса. Ирыстон ахӕм лӕг нӕй, уыцы рӕстӕджы ахӕм лӕг нӕ уыдис ӕмӕ гӕдӕй чи ӕрвыстой. Гӕдӕн сӕрӕбынат нӕ уыдис. Гӕды кодтой ӕнтъӕргӕ, гӕды кодтой сафгӕ. Фӕлӕ гъдауджын адӕм цардис ӕмӕ нӕ фыдӕлты кадджын ӕгъдауыл хӕцыдысты. Махмӕ ахӕм, махӕн ахӕм рӕсугъд ӕгъдау радтой, ахӕм диссаджы ӕгъдау ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн, мӕ а дунейыл ахӕм ӕгъдау никӕм ис. Уый стыр зӕрдиагӕй зӕгъын, уый тыххӕй мӕ Бирӕты уыдтӕн, бирӕ бӕстӕты федтон, ӕмӕ дзы хорз ӕгъдӕуттӕ уыдон дӕр, уыдонмӕ дӕр хорз бынӕттӕ и, фӕлӕ мӕ хуызӕн сыгъдӕг ӕмӕ стыр ӕгъдау никӕмӕ ис. Зӕгъӕй, цыбыр, цӕмӕй автор зоныгъуыйы тыххӕй нӕ зӕгъдзынӕн, уӕдта дагестайнаг мын Мӕскуыимӕ схаг ис ӕмӕ ардӕм ссыдис, ӕмӕ аст дон бавдыстон ӕмӕ ахӕм дис фӕкодта, мӕ фыдӕлтӕй аст фараст куы ранымадтон, уӕд, уӕд ӕмӕ ахта, дам, сӕ нӕ цӕрӕм. Дам, мӕ фыды фыдызонд дӕр, дам, дарддӕр не зыны. Мыггагдӕр сӕм цӕуы фыдыфыды номӕй, мыггагдӕр, дам, нын нӕй, чи стӕм, уый дӕр нӕ зонӕм, кӕдӕм цӕрӕм, уый дӕр не мбарӕм, цӕмӕ цӕрӕм, уый дӕр нӕ зонӕм. Мӕнӕ мӕ ахӕм хӕлӕг кодта ӕмӕ дис кодта, дис. Цыбыр уидӕгтӕ. Ӕй, мӕсыг, алы мыггагӕн дӕр ди дзӕппаз. Дзӕппаз куы нӕ уыдаид, уӕд чызг дӕр нӕ лӕвӕрдтой. Хъуамӕ дӕ фыдӕлтӕн дӕр кӕсай, дӕ мӕрдтӕм дӕр зилай.

Фӕлӕ мыггӕгтыл та хъуамӕ нӕхӕдӕг бакусӕм. Иу паддзахдӕр дӕ мыггаджы куы нӕ бакундзӕн, лӕг йӕхӕдӕг йӕ мыггаг куы нӕ зоны ӕмӕ йӕ мыггагыл куы нӕ хӕца, уӕд дӕ чи бауарзын кӕндзӕн, дӕ мыггаг куы нӕ уарзай? Ӕвзаг дын хъуамӕ скъолайы дӕттой, уымӕн фӕкӕсӕн ис уый паддзахады аразыныл. Фӕлӕ мыггаг йӕхӕдӕг йӕхиуыл куы нӕ хӕца, уӕд уыцы мыггаг сӕфт у. Уыцы мыггаг дзӕгъӕл у. Хъуамӕ фыццаздӕр алчидӕр байдайа йӕ бинонтӕй, бинонтӕ та сынц мыггагӕн. Дыккаджы бавнала йӕ мыггаг, ӕмӕ мыггаг у хъуамӕ хӕцӕнгом алы иронаг дӕр. Йӕ мыггаг зона. Ӕмӕ ахӕм мыггаг куы уайд, бӕргӕ ма дзы взӕртӕ куы нӕ уайд. Фӕлӕ уымӕн гӕнӕн нӕй. Алы мыггаджы дӕр ис хорз дӕр, ис ӕвзӕр дӕр. Мӕ хорз Хуыцауы лӕвар, фӕлӕ взаг дӕр ппаргӕнӕн нӕ хорз дӕр нӕхи, не взаг дӕр нӕхи. Тынг бирӕ уарзындзыстон мӕ ирон адӕмӕй ахӕм нӕмӕ чи нӕ уарзыдзыстӕм. Уарзын, фӕлӕ уӕддӕр бинонты хсӕн дӕр вӕййы цыдӕр фӕзинӕтӕ. Мӕ дыгурон рагӕй мах фсымӕртӕ стӕм, не ппӕт дӕр тӕйрон фсымӕр стӕм, дыгурон дӕр, къуыдайрагдӕр, ирон дӕр хӕрзы фсымӕртӕ стӕм. Мӕ гыццыл хъӕлдзӕг кӕрӕдзиу худӕмӕдуи диссаг нӕу зӕрӕн ници, фӕлӕ хъуамӕ зӕрдӕ уарзӕм кӕрӕдзи. Мӕ иудзинад ыл архайӕм. Нӕ къух куы бафта, уӕд нӕ никӕй бон ис. Иу куы уӕм, уӕд нӕ ничи не сбакӕндзӕн. Уӕд. Фӕлӕ уыцы взӕрдзинад у та уымӕн дӕр нӕзӕггӕнӕй мӕнӕ гъдауымӕ кӕй нал кӕсӕм, мӕ ерысӕй кӕй баидтам, мӕнӕ Харагдан бӕхтӕмӕ куы рауа, уыйау Европӕйы раджӕй фестӕм. Сылгоймӕгтӕ сӕ битӕ бакодтой, нӕлгоймӕгтӕ сӕ хъусцӕджытӕ бакодтой мӕ кӕдӕм сомы бӕрӕг нал и, уый раст нӕу. Махӕн, ӕвӕццӕгӕн, фӕсивӕддӕр къаддӕр сты, фылдӕр фӕсивӕд, хорз фӕсивӕд, ӕмӕ Нӕ хъӕутӕм саразиккам не ппӕтдӕримӕ сымах дӕр, телеуынад дӕр, нӕ паддзахад дӕр, нӕуи мӕнӕ мӕ хуызӕн хуымӕтӕг адӕм дӕр, уӕд дзы кӕд исты рауайд, уӕд та кӕд гыццылгай, кӕд нӕ фыдӕлты тугтас кусиккатӕн, кӕд дзӕбӕх ирон гъдау майдан ссарын фӕзынид ногӕй, уый тыххӕй мӕ фесӕфӕм не фыдӕлты фарн, афтӕ базонын. Ме фыдӕлты фарн куы нӕ фесафиккам ӕмӕ мӕ фӕнды. Хуыцау зӕгъӕт, цӕмӕй Ирыстоны ӕппӕт кӕмтты Нӕ фыдӕлтӕ цы хӕзнатӕ ныууагътой, цы фарн дзы бавӕрдтой, цы гъдӕуттӕ ныффӕдзӕхстой, уыдон бахъарой ирон адӕмы мингай зӕрдӕтӕм. Ахсджиаг фыд дзы ныууадзой, ӕмӕ дзы хӕрзхъӕдхоры нӕмыгау равзӕрын кӕной ӕнӕнымӕц кад ӕмӕ бӕркӕдтӕ, цӕмӕй алы ирон лӕгӕн дӕр амонд хӕсса йӕ мыггаджы, йӕ фыдӕлты равзӕрд зонын, Йӕ рагон кувӕндӕттӕн кад кӕнын, ирон арф мидисджын ӕгъдӕутты суадонӕй ӕфсӕст уӕвын, Ирыстоны ӕрдхӕрыны фарнӕй та кӕддӕриддӕр сӕрыстыр.